wu langute nkarhi i nhungu timinete ntsena ku phela vura liya ya khume nharhu ka minghana lona na fm makomba ndlela kambe loko hi ku ka ha ri na swo tala leswi va nga le ku tsandzekeni ku swi endla xivutiso ku ta va ku i yini i yini swo tala swa kona leswi nga le ku va tsandzekeni swi kahle ku hi tlhe hi swi vula swoswo leswaku laha leswi nga le ku va tsandzeni hi leswi na leswi na leswi na leswiya ma xi tsundzuka xiyimbeleri lexiya peter macintosh um xi tshame xi vula xi ku minkarhi ya ku tala mi ta twa vanhu va kha va rila hi vugevenga un'wana n'wana ku a e ku na vugevenga ku na vugevenga ku na vugevenga ivi kuma ku a swi tiveki ku xigevenga xa ku i mani eafrika wa vulavula ka mugera lona nfm makhomba ndlela i nkaye timinete ku bela wara ya khume nharhu hi ta va hi kha hi bula eh, na eh, mr post ku nga ri khale laha hi twa kahle kahle loko va ku eh, ku na van'wana ongeti va va onhela eh, vito hi ndlela kumbe va va onha vito ya xitsonga xi va xi ri kahle loko xi vekisiwe sweswo ne va va onha ku va kha ku endleka yini um hi ndlela yo yoleyo kambe ke hi nga se bula na vona ni pfumeleli nsuku la ni hundza laha um minjhani botpet erhangani le midolens hayi hina ho sungula ho sungula na ku swi twa na ku ku na pan african parliament ni munhu loyi ni kotaka ku landzelela ngo swa mahungu ma afrika na south africa hi ku angarhela na ku hlayahlaya mahungu swo tala ah, swa ku ku na ve ku na pan african parliament a ni nga swi tivi na ku na sweswi ni nga swi twa a ndzi za ni kota ku kuma vuxokoxoko bya kona ku i vanhu va yini va tirha yini se a botpet a swilo swa swo hi pandisa tinhloko sweswi swa ti-organization leti fomiwa ku fomiwa ku to ka ti nga pfuni nchumu mani hikuva hi se tshama hi twa ntirho wa yona ka ka africa leyiwani hi ku angarhela at least ha yi tiva i african union but swilo swa vo african parliament ko va just a waste of time that's why mi vona va loko mo za mi vona nchumu ku va na ku ku va na hoyihoyi ku lwiwa hi wona vhela mi swi twa ku nchumu wolowo a wu pfuni nchumu ko va ku ku lava ku lava ku va vurhangeri byo dya timali kumbe byo byo tivonakarisa emahlweni ku nga ri na nchumu lexi va vaakatiko va Afrika hikwavo va nga ta benefita ka xona. Inkomu.
Wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika, wa vulavula. Na Khalanga Pat Mathebula. hi laha hi nga kona mingisiro munghana lona fm hi laha hi nge ri eh, i khume n'we kahlakasi khume mbirhi timinete ku bela wara yan'we hi yo mhaka hi ku kulompoti hi hlotana na xintshunxo afrika wa vulavula yi va hi amukela mr post hi twa ku eh, kahlekahle va ri va onhiwa vito loko ku endleka yini mr post nhlekani Eh, ahee botpet. minjhani hi pfukile njhani mani na ku xeweta na vayingiseri no hi eh, pfukile akhredo ya hina
mi ri mm. mi ri mi ri eh loko mi hi fonela mi ri mi onhi wa vitu mi onhi wa vitu loko ku ndleka yini eh tolo eh botpet loko ni pfuka nampundzu van'wani va vaseketeri va mina lavakulu va ni fonela va ku no hi vona video ka Gianni View hi vona mi ri ku biweni se a mi biwarile se ni ku mina na va ku e i ku i a ni swi tivi va ku no cheka chekani ka phepha rera ra ka page ya ya Gianni View then loko ni ya ni ya cheka ni kuma vhele swi tsariwile ku Mr Post biwini a garage a lwa na na van'wani vo chela petrol se ni vuye ni hlamala swinene ngopfu swi ya swi kha swi ya ku vulavuriwa hi swona swi sweswo swi kha swi ni onhela hi ndlela yaleyo ka valandzeri va mina ebodpet se se se se hi marito man'wani eh n'wina ma ala ku mi biwini loko mi languta la a hi n'wi a hi n'wina a hi n'wina la
eh mi sala va ku ba ku vava ngopfu a hi mina eh bot pet a hi mina no hlamala kumbe ho fana hi miri mara lexi ni hlamarisaka i ku vona why va nga sungulangi va swi lavisisa kahle ku i mani loyi a nga laha mavona na metri na metri e se ni yo kuma ni ni faka yini kumbe loko vo fona va vutisa mina ku a se ni beliwa yini a va ta swi faka se a ni ta hlamuseta ku no hi mina ni biwe kwini se a va mm. fonangi no fona um ni yo vona se ku fakiwile mara va tirhisa vito ra mina ku ku biwe mesi depost a lwa na vanhu ve ri garaji Mm, okay. Mm, ku na ku fanele swin'we. No, no, yi comment yi comment tani eh Mr Post eh mi nga ha vulavuli sweswi ku ta vulavula tatana blessing mavunda va suka ka giyani view eh mhlava benhleka nhlekani pastor na ku xota vanghana eh va yingisela va munghana vana mi pfukile hi pfukile hi nga tsakela ku twan'we a hi pfukile boti wa mina mi mi angula mi ku yini n'wena
no um eh, botcat hi eh, ku komisa mhaka leyiwani ni vuye tolo tanihi murhangeri wa giyani view ni ni ni publisha kahle kahle loko ni ku ni ni chief editor ni tivete isong giyani view yi sungule hi mina na na albert maluleke hi ri two na jongo wa ka maxamba hi lembe ra twenty seventeen then hi vuya hi ta nghenisa nghenisa na van'wanyana kwalaha kwalaha xikarhi mara loko nkarhi wu ya wu kha wu famba ni vona ku ku se ni talela hi ntirho ni then ni sungula ku la ta nyika nyika vanhu ti-responsibility yes ku fana na na thandi loyi ku nga ye sweswo loyi a ri edita a ni loko ni ri chief edita fana ku va na loyi ni tirhaka na yena yes ku vona mukama un'wanyana loko ni nga swi koti ku edita switori fana a edita switori tolo endzhaku ka ku loko ta va ku publishiwe hungu rero ra ku mr post u u biwile hi vatirhi vo chela petrol a a ni ri entirhweni ni tirhanyana xikolweni masiku lawa yes so ni vuye loko ni karhi ni ni landzelerisa phepha leriya ni vo- ni- ni- ni landzelerisa hungu leriya ni vutisa ku i mani loyi a nga tsala xitori eka gianiview ni kuma ku ri un'wana wa ti-journalist ta giyani view i nkuriso nkuriso i nyika mali xitori ku xi editiwa nkuriso i nyike thambi thambi um u ndleke yini nkuriso a ve a ni sendela original ya xitori kumbe xitori lexi a nga xi tsali lexi kurisa loko a tsale xitori xi ve xi kombisa swinene ku munhu loyi a nga biwa la i languteka onge i mester proof loko thambi a ya edita xitori a susa hi leswi tsonga ni tiku ni nga swi ni nga swi vekisa ku yini mara a susa leswaku swi swi tikomba onge munhu loyi a buwaka la ku nga va ku ri mese post a concluda munhu loyi a buwaka la mese post mm. se tolo na madamu ni vuye hi hlangana then hi vulavula hi swona lava hi fambisa ku phephahungu ra giyani view then hi ku no a hi tekeni decision ya ku ku ri hi va hi fa hi va yimisini ke swa xinkarhaninyana loko ya endla vulavisisi aka mhangu leyiwa hi ku nga botet a swi ni khomi kahle kahle kahle mo ni mo se ni ni vulavula tani hi munhu un'we kumbe ni nga ha vulavula ya van'wanyana a swi ni khomi kahle loko ku ri na mhaka ya so kumbe swi tikomba onge eh, giyani view yi yi phuxa switori swo karhi swi nga personal um eh, eh, you know swi nga personal kumbe swi nga against munhu wo karhi masifisi nive a swi ni tsakisa nkarhi ene me ni twe ni va disappointed ngopfu ku ku ya mina loko siku ra phephahungu ra giyani view a ri nga ri mhaka ya ku va ri tikomba onge ri lwana munhu wo karhi kumbe ri lwana vanhu vo karhi mara ku ri mhaka ya ku ku repota switori leswi nga koho a giyani ra tindhawu ta le kusuhani um na ku swi vhe swi hoxeka kwalaya ka ku Loko mi vona munhu a kha a biwa mvhemu ku i fana na phephe hi mhaka yini? A ni mo hlamusela ku yaloye a nge le ku biweni i mani mani kambe swa twala leswi mi mi vulaka swona. Se mi ta endla yini ku ya mahlweni ka n'wina na na tatana eh, na Mr Post? Okay, eh Mr Post i vuye tolo a contacta WhatsApp number ya Glen View ya 081. Number phone liya hi mina yi hlamulaka. Mm. Mara ko va hi ku sweswi ni vulaka sweswi masiku lama ni munhu loyi ni kumeka ku ni tirha exikolweni se a ni swi koti sometimes mi kuma ku na tlha ni hlamula swilo kwala na kwala. Na kwala, Mr yes. Post i vuye eh, i vuye a a kombisa laha ku ri eh eh ephuzi cause eh then eh ni vuya ku ni kombela number phone ta lava fambisa ku giyani giyani view loko na hala ku hlamula laha ku va na mhaka ya ku ku ve na nhlambanyana xikarhi masisisi oh, okay then then loko va na mhakanyana ya nhlamba ya nhlamba xikarhi that's why a na ha hlamulanga ku yisa amahlweni lexi ni nga endla sure ni aka thando that's why na ti-whatsapp ni na tona leti ni nga sendela thando ku thando ni disappointed loko ni ku nyika responsibility ya ku ku ri loko ni ri busy ni kombela i fambisa phepha Yes. mara why u endla nyana swilo leswa so ni ku mara tanihi hi n'wini wa phephahungu lexi ni nga ta xi endla i ku ku protecta wehe mara ni ta kombela ku ri wehe i rhwala responsibility ya ku i tsala article i ku- i tsala article u apologize leswa hi xi journalism loko ku ri na mhaka leyi mi nga yi humesa yi nga ri ki yona mi ma- mi mi tlhelela kwale mi nga swi endla koho mi ya kombela ku la ta khomeriwa mara lexi lexi nga hetelela ni vona ni twe ku nghena marito ya ku suwa marito ya ku suwa maswa loko vanhu va vula sweswo ka va nga swi tiveki ma va tsanga ku ri ku suwa i ku suwa ka mali kumbe ku suwa eka njhani yaku lexi ni swi tivaka va ta na ten years ni ri journalist lexi ni swi tivaka i ku tivaka ku ri loko ri na mhaka ya yo taniya xiboho xi nga ta tekiwa hi court i ku ku ri giyani view kombela ni ku la ta rivaleriwa aka mr post ene leswi swin'wanyana a swi nga ta pfuka swi nga yangi a khoto ku ya hi leswi journalism yi tirhisa ku swona loko ku va na ku mr post a ku lava na a ku lexo complain ya kahle mm. ma vona leyi kombisaka ku ri gani view mi ni onha vito gani view leswi mi swi ndlaku a ni swi lavi tanihiloko ni ri n'wini wa gani view i ndzi full responsibility ya ku ku ri hina hi ri gani view ya apologize a ka leswi hi nga swi endla humese the post ma vona so nte ni nga hetana ndzela tani loko yimanyana swi tikomba nyana ku ri na swin'wana swi nge le kuteni ku ni vona onge ku ku na nhlambahlambannyana xikarhi mara a ni a ni swi beni mavoko sweswi i nga e nga swi endla mm. that's why ku ri hetelela hi teka xiboho xa ku hi va suspenda va ri vavari va mina no no na mi twa leswi mi vulaka swona emhlava ni ta nyika na na na mr post nkarhi kambe xin'wana lexi a hi ta fanele hi xi languta ku ya mahlweni i timhaka to toleto ta ku um a ni ri eh, loko ni kha ni twa ku vava mikama yin'wana loko se ni vona mi kha mi nga hlamuli mi hlwela ku hlamula swi hetelela swi swi swi twala ongeti ku ka mi nga hlamuli i mhaka ya ku n'wina mi ri leswin'we um se eh, sweswo kumbexani mi nga swi vulavula hi nga ha ri lamoyeni eh, mm, mm. eh ku ya amahlweni ku kavula mi vanhu van'we lera ra ku a hi nga ta susumeta timhaka ta ku yi ze yi tsatsamuxiwa ku ya kule ku fika kwalano mm. kambe yi ma ni twa mr post mr post hi valavo mhlava va vulavurile mi rin'we a na baptist ni va tiyeni mhlave um lexi a ni ta xi lava ka mhlave eze va ri n'winyi wa phepha leriya loko ku ri va kombela ku rivaleliwa ka vaseketeri va mina ni le ka mina um ni kombela va tlhelela kwale va nga tsala leswiya leswi va nga n'wi hlongola luya na vo va swi kota ku tsala hi vo va nga sungula phepha va swi tsala kwalaha ku luya a ku nga ri mina va tlhela va kombela ku rivaleliwa ta va ni va rivalelini mara loko vo ka va nga endli sweswo mhaka ni ta yi yisa mahlweni Mm-mm, mm-mm, mr post a ni mhaka yikulu yale a va kombeli ku rivaleriwa ivi loko se va nga kombeli ku rivaleriwa va vurile na voho ku va ta swi endla mi nga ha hindzisi mi ku ni ta a ni mhaka yikulu i ku yi ololoxa la eh, mr post ee Mm, mm. Eh, na na na khensa no na khensa swinene mina ni ta kombela ku vulavulani mi nga ha ri moyeni um mi kota ku ku ku lulamisa um sweswi kumbexani mi nga va ku mi tlulana milenge xiswona leswiya swin'wana um mhlave se a va vurile ku va ta endlisa ku yini mhlave aye botat eh mi mi mi mi hetsela makwini no botat eh Mr Post yani view yi mi dyoherile xo sungula tani ku ni hlamusela ku ni ni journalist ya malembe hmm. and eh, ni nge pfumeli ku ku ri vito ra Jan view ri ya hansi hi ndlela leyi wa swi chipi ngopfu aka leswi aka leswi ni nga yi sungurisa yi swona hmm. so that's why mina swi tiva ku ku ri Jan view yi kolota ku tisola aka Mr Post so that's why That's why loko namuntlha loko mo languta i switori swa few leswi ya ku a a a a na nini a moyeni aka Giyani View hi mhaka ku why ku ku na vanhu ava ava a va ri voho a va a va a va a va ri voho va tsala tsala switori swa va nga yimisiwa ma vona Okay. so mehe swilo leswi ni swi teka hi lero ni swi ni swi endla vutihlamuleri bya mehe ku ku ri Giyani View eh hi vurhangeri bya Blessing Mabona lowu nga muhumelerisi wa Giyani View va ta kombela ku rivaleriwa a- aka Mr Pros Okay. Mr Pros eh eh lava vambirhi a vo lo hlongoriwa vo lo yimisiwa swa xinkarhanyana ku swi tlhongela munhu a sungula ku hi ndlela ya- yaleyo loko no yimisiwa nyana swa xinkarhi swa xinkarhani nyana mara loko va yimisiwile hi ndlela ya yaleyo eh mina ni nga blessing mavona mm. eh ni ta hi ta tsala statement kwala hi nga swi hi nga swi yisa ku swi swi ya kombisa ku ku ri xitori xitori lexiya ti-journalist ta hina va eh, a va nga endlangi vulavisisi leswi va fanele va byi endlile tanihi vutivi bya mahungu okay no na na na no na na na mitwa eh, mhlavi ni khensile swinene nkarhi wa n'wina um eh, mr post hi khensile swinene ni tshemba ku eh ku ya mahlweni mi ta kota ku va mi kuma xintshunxo ka mhaka leyiwani vana na siku lerinene inkomo kumbexani swin'wana swa leswi kumbexani um swi nga endleka ku ya mahlweni um ka sweswi swa muxaka lowu i timhaka tetiya ta ku ri um ku yimisiwa ivi swi helela kwihi va ta fanele kumbexani ku va na ku tshinya ko karhi a ni tivi um vanhu va fanele va tshinyiwa ku ndlela ku endlela ku hi nga tsali leswi hi nga ri ku na vumbhoni hi nga vuli leswi hi nga ri ku na vumbhoni kambe ni tshemba ku hi vumbirhi ka vona va ta vona va kuma xintshunxo ku ya emahlweni afrika wa vulavula ka munghana lonene fm makomba ndlela hi le kusuhi swinene na ku fika makumu ka nakona ku loko kusuka kwalano um hi loko se hi ta nghena xikan'wekan'we ka ka ka ka timhaka ta um dzumba na mina um hi ndlela yeleyo na dj mat ta va ri na n'wina laha a ku dzumba na mina kambe hambiswiritano hina hi ya mahlweni hi ta twa ku ku ku ku ku endleka yini eh, ka timhaka teti mi nga va ku mi ri na tona hi ndlela yo yoleyo ni khenseli swinene eh, eh, hi ndlela leyi mi nga kombisa eh, nseketelo wa kumbe ma ha ya ku mahlweni mi kombisa nseketelo ka ka nongonoko i mhaka ya kahle swinene eh, yo yoleyo loko mi ri na man'wana mahungu na n'wehe mi twa n'we ngeti a mi ta tsakela ku va hi bula hi woho kumbe hi ya tiva mi nga chavi ku tihlanganisa na hina mi nga hlangana na eh, xivambo tm at sabc co za hi ndlela yeleyo sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa n'wangulo wa n'we ka timhaka leti nga ta va hi bula ha tona kambe sweswi ni pfumeleli mintsero me ni twala ahe mpfukeni khalanga Eh ni lava ku khumba yona leya ya ya Eskom ya gezi a swi koteki both party ku va nga swi kota ku a papalata timhaka ta ku ri eh, load shedding eh, yi yi nga vi kona cause vanhu lavawani a va swi tivi na ku eh, i vang- vangani va va hakelaka i vang- eh, eh, i vangani va nga hakeleki ma ni twisisa no twisisa ingaku vanhu lava nga hakeleku va tele ku tlula lava hakelaka gezi leriwani um ngopfungopfu wa hala madorobeni wo fanisa na va johannesburg hala hi nga kona mina ka ndhawu leyi nga kona batpet na mina wela ka lava ka va nga hakeli cause ka muganga wa hina hambi u la ta hakela leswi nga xiswona a swi hakeleki batpet hi timhaka ta ku ri no eh va lava ba ba ba hi birijelaka va va lava tirhaka kona kwalani va taku va taku mo hi mindlela so ma ni twisisa kota ku inana se and then i nge hakeli ka muganga hinkwawo vanhu vo hinkwavo vo- vo tala va va- va tikomba va birijini va birijini hi voho vanhu valava escom va kona ma ni twisisa so i- i- problem leyiwani ya- ya ya ha lehini but phela a va nge yi koti yaleyo vanhu vo tala a va xavi gezi so hi ta tshama swi ri so sweswo up until n'wana na n'wana a hakela inkomu Kulom 40, Hi hlotana na xintshunxo, Afrika wa vulavula! I vutihlamuleri bya hina hinkwenu ku hoxa xandla na ku vona leswaku um hi hetelela hi pfuna ku aka tiko rero um se loko mi ka mi tinghenisa ka timhaka leti ku onhaka tiko to fana na ku va vanhu va nga xavi gezi ku onha tiko swoswoleswo eh munhu a langutela yena a ri yexe i miehleketo yo ka yi nga ri kahle eh swi nga hetelela swi vuya swi ta n'wi luma eh siku rin'wana hi ndlela yi a hi tivi kambe ke ku tiva mani mani hi twa muyingiseri un'wana hi twa ku yena u angula ku hi ni hlekani mi amukeleli ka munghana lonene hello hi mi amukeleli ka munghana lonene hi nhlekani ni nhlikani mi njhani butet hi pfukini e ni na makwerhu laha buti wa mehe e u hanya na xivavi ku sukela hi lembe ra 2017 xa prostate cancer ne yes sweswi hi vulavulaka u na lexi vo nge cathedral mm. xa ku n'wi pfuna ku tipfuna loko a fana tipfuna vhela yes ku sukela hi lembe ra 2017 um eh, loko a ye xibedhlele xa khensani a va n'wi buka va n'wi bukela ti-specialist le provincial hospital lava ti-urology yes kusuka siku kwalani va n'wi nyika date loko a fika le a famba hi ambulance ku fika laha a ya pulukwani swi nga wa swi endla ku fika ka ntlhanu kumbe ku tlula yes loko a fika le a fika nga kumi ku pfuneka a va fika va hlamusela leswaku mbedwa wa wena mbedwa yi tela ku na ndhawu leyi nga ku adimitaku ka yona ivi a jika a vuya ndzhaku kaya ku fikela laha ni nga zira se ni twa ni khumbeka ni vutisa kasi lexi ndlaku mi nga koti ku pfuneka i ncini na a kombisa leswaku va hlamusela leswaku u va u fike leti hi ambulense ambulense yi nga ya vona wa xibedhlele se swi endla ku i fika yi kuma leswaku mibedwa yi tela ku na ndhawu laha nga ta ku admita kona fine ivi ndzi ni teka option ku swantswa hi cinca mode of transport swi vula ku me ni ta ti nyiketela ku ni kombela ntirhweni ni ku dirayivha ni vindzuka na wena hi famba hi ya le pulukwana ku u ta kota ku hatla u pfuneka hi ku ku xaniseka na swa ti-lockdown nkarhi wolowo mi ku va pfarile huma titliliniki a va le ku operateni ka vanhu a ni tshama ni karhi ni fona ni lava ku kuma date wa ka fona siku ro karhi ni fona up until ya ha nyikiwa date ya ti-six ta april yes
se hi date liya ni vindzukile nampundzu swinene ni kombela ntirhweni ni famba na yena butilo wa mehe loko hi fika kule provincial hospital hi fika hi kuma ku va ha nyika nhlamuselo ya ku fana ya ku no um bedwa ku hava ku ri ku mara hi vindzukini a ri ka position five hi hi date leyi ni vulavulaka ya six april mm, mm. no good enough hi tlhele hi vuya hi ku ya kaya ene hi siku ya ra ti-six doctor u te wo namuntlha ni ku nyika date and hi date leya ti-one ta ta ta june mm. u ta fika u pfuneka naka njhani ta fika ni ku admita ni kota ku ku operate leswaku u ta kota ku pfuneka ma ha n'wi tsundzuka ku a ku ri doctor mani
ya hambi mo ka mi nga n'wi vuli hambi mo ka mi nga n'wi vuli mo yini loko mo mo a hi nge mo dropa foni leyiwani mi famba e hi mi vutisa mi nga hi byela ka ku ri doctor lamani ya khombo ra kona vito a ni n'wi vutisanga no ka ni nga nghenangi date leyi ni vulavulaka ya ti-six mara tolo loko hi ye le okay va kombise ku hi yena dokodela yelwiya a nga a nga va promisa ku u ta fika a va pfuna tolo hi sukela kaya laha hi half past two ya namixo swinene loko hi fika le exibedhlele hi fike hi kuma ka va ri ka fourteen three mm. hi ri na ku tshemba leswaku va ta pfuneka hi ku ya hi leswi dokodela a nga a nga tiboha swona ku ni ta fika ni ku pfuna mm. loko hi ta va hi fikini le hi fike hi tshama nkarhi lowo leha lexi nga ni hlamarisa a ku heteleleni va tlhela va nyika nhlamuselo ya ku fana ya ku hayi mbedwa wu tele se hi le ku hlamaleni ka ku kasi matirhelo exibedhlele va tirha hi ndlela yihi xana hi ku loko munhu a bukeriwe siku ku ene ku ri buke hi vona a ku ri yini leswi a xi va susumeta ku va n'wi nyika date liya loko a fika a tlhela a fika nga kuma a nga kumi ku pfuneka na ku ku buka a ni swi vula sweswo ku loko mi bukile se ma swi tiva ku ku ta na phete na jono na mani na mani a ni hi swo eh, hi swo ku buka swi vulaka swo futi futi ni tlhe ni hlamalana ku loko vanhu va bukile hikokwalaho ka yini va tlhe va fanele va vindzuka a ni va bukile ku buka loko bukile a wu fanele byi vekeriwa nkarhi ku i ta hi nayini i ta hi sikisi i ta hi eleven i ta hi nkarhi muni i ntiyiso wolowo ku fana na leswi va tirhisaka swona ka swibedhlele leswi nga swi nga ri ki swa mfumo
no a swi se se minkarhi leyi hinkwayo a vo ya xibedhlele va tlhela va ku ha ku tele va ya xibedhlele ku tele ku ri ku va yi fambisa va letile va letise hi ambulense yaleyo yi va yisa ya vona e se tlhe va vutisa hi nga ha va letisi manjheni swa fana na swo a ha swi tivi se nhlamuselo leyi va nga ta yi nyika hi yihi sweswi
no ku na un'wana a nga ri ku tirheni kwalaho ya i ntiyiso ene swa hi eh, frustrate ku na ku na ku munhu un'wana nga tleli swi endla ku hinkwenu hi nga tleli eh ku na un'wana nga ri ku tirheni ni kombela ku ku ku ku teka nomboro ya n'wina mo mo mo khoma tani eh mina n'wini la moyeni hi hetini ni kombela mi khoma tani hi ta hi ta hi ta vuya ka n'wina loko ni huma la moyeni la un'wana nge okay. inkomo un'wana nge le ku tirheni ni vulaka loko ku ri ka mi swi lavi ku va pfuna vanhu a vulani mi ku a hi swi lavi e kambe loko mi n'wi yisa hi ambulense mi n'wi rhwala mi n'wi yisa hala mi ku tana minduku loko a ta minduku mi ku hayi ku tele mi tana minduku hayi khona loko ku ri ka mi lavi ku n'wi ya ni vula loko u nga mi lavi ku n'wi pfuna vulani ku a mi lavi ku n'wi pfuna swi hela a ni tivi kumbexana ndzawulo ya rihanyo yi ta hi byela ku ku endleka yini matirhelo ya vo va tirhisa ku yini um ndzawulo ya vatatana ne le xikombani tatana ne le xikombani e ni le ku teni ka n'wina sweswi loko ni huma laha ni fonela n'wina e mi kota ku hi byela ku ku ndleka yini loko xiyimo xi te tani ka nkulukumba loyi na ku mi ta n'wi pfuna njhani ku ya mahlweni Ni vu- loko ku ri ku mi loveka siku a mi ri vekela yini loko ku ri ku mi nge ah, ai, ai. okay nambara ku humerisiwa hi hi tinyiko ai a ni- i, va nghene njhani na vona muyingiseri lavaya chivambu na ai se va vhe va ndla ku siku ri tsana ri tsana mani se no tsana hi ndlela leyi dj met yume ku lunga laha a ta hi byela ku um ku ndleka yini ka dzumba ra mina siku ra namuntlha ya i vona mi tsakile mani nje nje va swi tiva vayingiseri ku timhaka leti ti- i- i- ti vulavulaka laha ti yi kendla ku chayisa hi mafoni ma five Eish! ene ene ta ku Eish! kwatisa ene u va u le ku lweni straight va swi tiva vayingiseri Ai, ai, no. u na mintirho yimbirhi u na ntirho wo ta ku moyeni u ta u ta hi byela timhaka u tlhela u yi endla hi hi smile ku tata loko huma laha u landza ti-mec straight ku mi endla njhani mi hi tirhisa ku vava mi hi tirhisa ku vava a tshama va swi tiva vayekise loko nga va ka swi tiva a va swi tivi swaku loko u huma and leswi swi vulaka la moyeni laha u huma u kwate ngopfu fika u teka foni um eyi na mi ta vulavula ni hi phaki laha
Eh, eh, DJ, mi come cioè, mi, mi come il canzumano. Eh, I, I know it's, but I go, eh, but, but, yeah. I go, I, I, I boy, I need Twitter. hi mhaka ya park a yi bohane ni tuti mara debate leyi nga va ka kona ni nga ze ni vona va interest even ya twankulu kun'wanyana a hlamula mm. hi loko a ku a ni vanhu va ri no um eh CIC Julius Malema i i ya kwatisa cheswo kuyini yini yini se yo mhaka va n'wi va n'wi chova chovile se i van'wana ku no mara loko a ku ri loko Malema va n'wi chova chova so a yo jika na a chova a va ta swi veka hi ndlela yin'wanyana ivi xin'wana xi ku no no no no no hinkwenu wa vanhu loko yo yo yo fananana ku ri ku Malema loko va hi chovachova vasati lava hi miyela eh. o oh, tiko ri nga va kahle eh, a swi a swi eh, a swi onhi nchumu ah, a swi onhi nchumu ha ah, u lo ni kwatisa u lo ni kwa eh eh lo ni chova ku ni chova ni chova ka oh eh ai ai chuchi ai ai chuchi ai chuchi all right Cecil eh mina ni neri mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku afrika wa vulavula